Ġi inti kont qed titkellmu xi ħaġa marbuta mal-Għaqda tal-Malti. Eżatt. U proprju għada għandna xi ħaġa oħra, mhux hekk? Ekku, wasalna l-attività kemm xejn kbira biex ngħidu hekk oħra tal-Għaqda, marbuta ma' wieħed mill-fundaturi tal-Għaqda, Rużar Briffa. Huwa proġett li ilu li nbeda għaliex il-proċess kien importanti fih daqs il-prodott biex ngħidu hekk. Il-proġett jismu Metamorfożi u hekk ukoll ħa jkun jisimha l-pubblikazzjoni li se titnieda għada. proċess li beda, naħseb konġejta u għek biex nħabru s-sejħa tijaw biex nazlu. Niftakrek, niftakrek, niftakrek il-semmi. Ilu xie sena u nofs naħseb issa. Eżatt, u minn hemmhekk ħdimna ma' dawk li ġew mażula fuq dan il-proġett interdixxiplinarju fejn għandna arti differenti flimkien li qed tiġi preżentata f'dan il-ktieb fost affarijiet oħrajn ukoll ġodda li fih. Ejja nispjegaw eżatt issa għax qed ngħidu x'ġara hawnhekk, jiġifieri, għadna żewġ affarijiet f'daqqa. Eħe, iktar.
Iktar, iktar, mela jien qed. Rajna naqa' kbir.
Biex rajtu naqra kbir u qed taraw il-frott issa, ħa taraw il-frott, jiġifieri biex anki ndaħlu is-semija tagħna, ovvjament, ma niftakarx minn sena u nofs ilu. Eżatt, eżatt. Rollo, em, x'kien eżatt dan il-proġett? Eżatt, em, kien proġett li beda em, mill-idea li nfakkru lil Rużar Briffa f'għeluq il-50 sena mill-mewt tiegħu b'mod kemm xejn em, differenti, mhux tas-soltu. Em, u allura konna għamilna sejħa fil-fatt għal- għall-kittieba em, u kienu ingħażlu em, erbgħa, kellna lil Silvana, Teresa, Teresa, Elena u Marija, em, u bażikament dawn ħadmu L-ewwel nett kellhom lectures li fuq li għarrfuhom dwar Briffa, mbagħad kellhom workshops differenti u minn hemmhekk ħadmu ma' artisti differenti u l-arti li għandna nkorporata f'dan il-proġett għandna l-arti viżiva lil Ryan Falzon, il-Maestro Manuel Pirotta li għamel xi kompożizzjonijiet ġodda, l-attriċi Marta Vella u l-ballerina Francesca Cassar. U allura għandna dawn l-erba' aspetti tal-arti li qed jitħalltu mal-arti tal-kitba u minn hemmhekk huma qabdu spunt mill-kitbiet ta' Rużar Briffa jew minn ħajtu u ħadmu biex joħorġu xogħlijiet tal-arti ġodda. U allura għandna din l-idea ta' devjazzjoni, ta' interdixxiplinarjetà biex issa għandna erba' biċċiet xogħol, ċoe tmienja għax hemm erba' biċċiet ta' kitba u erba' aspetti tal-arti l-oħrajn li se jkunu ppreżentati għada fi ktieb ma' affarijiet oħrajn, għax importanti, l-ktieb fih iktar minn parti waħda biex ngħidu hekk. Ok. U t-tnedija issa kif, fejn ħa ssir? Eżatt, it-tnedija se ssir ġewwa t-Teatru Salesian li tana sapport kbir fil-fatt matul il-proċess kollu li qiegħed Triq Howard ta' Sliema u fil-fatt in-nies se jkunu wkoll jistgħu jesperjenzaw xi ħaġa differenti għaliex fi kmamar differenti ta' teatru se jkun hemm arti differenti u n-nies se jgħaddu minn kamra għall-oħra u jesperjenzaw biċċiet minn dawn ix-xogħlijiet tal-arti. Interessanti, ġifieri hemm il-moviment ukoll, ġifieri żgur mhux ħa jiddejqu. Eżatt, eżatt.
Se jkunu qed iduru mat-teatru, naħseb il-kelma dik hi, l-esperjenza, se jkunu qed jesperjenzaw dan il-proġett flimkien magħna. Xi jfisser li jien li tkun ħdimt fuq xi ħaġa bħal din? Inti stess forsi rajtu kbir imma ovvjament bqajtu għaddejjin, kellkom viżjoni ta' dal-proġett li issa qed jimmaterjalizza. Eżatt. Irrid ngħid, għax vera wara l-mikrofonu jkun hawn jien, imma dal-proġett fil-fatt l-idea kienet nibtet minn idea ta' Keith Azzopardi u li flimkien aħna t-tnejn ikkordinajna anki ma' Dorian Bonello dan il-proġett. Eżatt. U allura kien hemm din l-enerġija bis-sapport ta' sħabna kollha ovvjament biex intellgħu dan il-proġett. Eħe, kienet speċi kultant taħt taqtigħ ta' qalb għaliex trid tapplika l-fondi mbagħad tara ġewx aċċettati għax kellna s-sapport ta' diversi persuni anki fejn jidħlu fondi għal dan il-proġett. Jiġifieri, eżatt, f'mumenti taf kif taqbad Taqta' qalbek forsi imma bil-ħidma ta' kulħadd irnexxielna naslu wkoll. Meta wellidtu dan il-ħsieb qabel il-proġett jitwieled il-ħsieb, kellkom dan eżatt f'moħħkom jew mbagħad biddiltu xi affarijiet intom u għaddejjin? Eħe.
Niftakar Keith fil-fatt kien ġie u kellu din l-idea hekk u naħseb Wieħed mill-iktar spunti li bdejna bih u baqa' hemmhekk kien dan ta' l-interdixxiplinarjetà li għalkemm aħna għaqda tal-Malti mmorru lil hinn minn hekk. Ovvjament il-kelma nħaddmuha bil-Malti imma nippruvaw nagħmlu kollaborazzjonijiet ma' nies minn oqsma differenti speċjalment tal-arti u naħseb dik kienet ħaġa importanti ħafna għaliex liż-żgħażagħ tesponihom għal materjal differenti, għal eh, għal affarijiet differenti li minn hemm bihom ikunu jistgħu jikbru iktar u dik hija xi ħaġa li nenfasizzawha ħafna. Dat ngħidu għadha l-ġimgħa 24 ta' April ġewwa Teatru Salesjan mis-seba' u nofs ta' filgħaxija il qudiem il qudiem il qudiem għaliex ehm, il-ftuħ uffiċjali biex ngħidu hekk u nwedukom li mhux ħandumu ħafna ngħidu. Ehm, se jibda fis-seba' u nofs u mbagħad ħajidħlu gruppi differenti ehm, Jiġifieri ħa jkun hemm iktar minn dħul wieħed biex ngħidu hekk, jiġifieri n-nies jistgħu jibqgħu ġejjin biex ngħidu hekk u jidħlu mbagħad fi gruppi differenti biex jagħmlu din id-dawra mat-teatru u jesperjenzaw din l-arti differenti. U x'iridu jagħmlu n-nies biex jiġu? Mela, jistgħu jaqbdu jiġu bażikament, jekk iridu jistgħu jibgħatulna ittra minn qabel fuq għaqdatalmalti@gmail.com u nieħdu nota, però min jixtieq jiġi merħba bih. ġewwa t-Teatru Salesian, kif qed ngħidu, mis-sebgħa u nofs 'il quddiem, jiġifieri jistgħu jibqgħu jiġu anke jekk forsi jkollhom xi ħaġa qabel u jinqabdu ħa jkun hemm dħul differenti. Jistgħu, kif qed ngħidu, ħa jduru mat-teatru jesperjenzaw u fuq kollox jistgħu jixtru l-ktieb li fih innifsu huwa riżorsa anki għall-għalliema, anki għal min qed jistudja, għal min tinteressah arti differenti għaliex fil-ktieb Il-proġett ġie dokumentat b'ritratti ta' Gilbert Calleja u allura l-ktieb stess joffri arti differenti. Qed nippubblikaw ukoll għall-ewwel darba fih is-CV ta' Rużar Briffa u hemm anki studji ta' nies bħal Dottor Bernard Micallef, Dottor Adrian Grima, Dottor Emmanuel Mifsud, Professur Friggieri, Hemm marbutin. Ekku, walidna bħanem, hemm ukoll ġew bord hemm ukoll il-kontribut ta' daw in-nies. U allura dal-ktieb se jservi mhux biss ta' qari għal gost għaliex fih daw l-aspetti ta' letteratura, imma leħħiet ukoll fuq briffa interessanti bħal dawn. Lian, ovvjament proġett bħal dak kellkom bżonn l-għajnuna. Ekku. Ta' ħafna għaqdiet, nies, insomma. Ekku.
Tajb ukoll li nagħtu għom daqsxejn ħajr lura s-sajt. Verament. Għax huwa proġett eh, interessanti, tajb ukoll ngħidu li intom taħdmu ħafna pratikament da eh, bona volontà ta' volontarjat għalikom ġifieri, però għadkom għalbkom il-lingwa Maltija, il-kitba Maltija, Però tfittxu li twasslu l-imħabba tagħkom lejn il anki biex tedukaw in-nies b'mod differenti, ġifieri mod bħal dan qed jiddeverti għada dak li jkunx qed jagħmel xi ħaġa differenti, però wkoll qed jieħu l-frott tal-ħidma tagħkom. Eżatt. Eħe, nixtiequ nirringrazzjaw fil-fatt il-Fond Malti għall-Arti, il-Premju tal-President għall-Kreattività, l-Università ta' Malta, il-Librerija tal-Università ta' Malta, it-Teatru Sależjan taħt l-iskema SARP, il-Merlin, l-Akkademja tal-Malti, id-Dipartiment tal-Malti fl-Università, ukoll il-proġett qed jiġi endorsed mill-Fondazzjoni Valletta 2018. Jiġifieri kellna ftit nies mhux ħażin u naħseb nistgħu ngħidu li kollha entitajiet ta' stoffa li taw il-fiduċja tagħhom f'dan il-proġett. Għax dik li kont ħa ngħidlek, huwa proġett ġdid li ssib l-appoġġ. Hija diffiċli kultant li biex xi ħadd jikkonvinċi ruħu li qed tagħmel xi ħaġa tajba mal-ewwel jekk ma jarax ir-riżultati. Eżatt, eżatt. Kellna proġetti oħra ġifieri li allura stajna nitkellmu fuqhom. Ħdimna wkoll biex ovvjament nippreżentaw il-proġett bl-aħjar mod possibbli u naħseb li issa r-riżultat qiegħed jidher ngħidha b'ċertu kunfidenza ma verament naħseb li ħdimna għalih. Xi jmiss għall-Għaqda tal-Malti li hemm issa? Issa, norqdu raqda tajba u mbagħad mill-5 sas-7 ta' Mejju se jkollna l-Festival tal-Ktieb fuq il-kampus flimkien mal-Kunsell Nazzjonali tal-Ktieb dak mill-5 sas-7 ta' Mejju. Dana ħan nitkellmu l-qoddim fuq. Eżatt, eżatt.
Għawek miftuħ, pero għabel intemmu li jen terġa tfakkar semija tana xiridu jgħamlu għal-għada. Ekku, mela, jiġu teatru Selezjan il-ftuħ uffiċjali biex nejdu hekk ħajkun fis-seba' u nofs ta' filgħaxija, pero jistgħu jibqgħu ġejjin għax għandna dħul differenti. Sa x'ħin ħad tibqa' għaddejja s-serata? Bejn wieħed u ieħor sad-disgħa u nofs, jiġifieri kull dawra mat-teatru ħa ngħidu hekk forsi ddum madwar nofsiegħa. U mbagħad wara wkoll tajjeb ngħidu għandna xi ftit xorb u tnaqqir żgħir, jiġifieri ħa tkun esperjenza kompluta, jistgħu jixtru l-ktieb, jitkellmu mal-artisti u l-awturi, jiġifieri. Għandhom iċ-ċans kollu, jiġifieri mhix sempliċiment qed ngħidu sa nofsiha, jiġifieri jistgħu jibqgħu hemmhekk, jiltaqgħu ma' nies oħrajn, jiltaqgħu mal-awturi, jiġifieri u tkomplu bis-serata.
Ekku.
għal-gosti u kol, għal-minu għobbu. Għajkonna filmati għaddejjin, ġifiri se tkun imħawra mux ħazin. Li jen, grazzi tal-li ġejta. Grazzi li l-ek.
Fakru kol semija taħna li jem l-event page eh, fuq il-Facebook biex eh, kridu aktar informazzjoni, fa maħdu xie dettalji jistaw jitlu fuq il-Facebook u jisibu din l-event metamorfosi u għemmek għandhom id-dettalji kolla u jistaw jamlu kuntat maħkom eh, xin iridu kol permess tal-kompjuter. U bekk li jen issa tkompli issa bil-ħidma tagħha li jen qiegħda titħaq. Però tajbu ngħidu li jen ma ġitx waħedha llum ta' għaw xi ħadd ma baqgħet kwieta kwieta kwieta ma ħaditx pjaċir imma insomma. Ma xorta semmejni. Semmejnija bil-mod ma rnexxilix nixal il-mikrofon imma insomma għal darb'oħra. Hemmhekk inkomplu issa bil-programm tagħna l-ħin l-10 niqsin 14 il-minuta nfakkarkom li fil-11 nofs Polimiċeli b'edizzjoni oħra tal-programm ma' Polin.